Looss mech a Rou mat dengem Gott. Hal op vun deem Jesus ze schwätzen. Esou oder esou ähnlech hunn ech dat schonn wie dacks héieren. A villäicht hues du et jo och schonn esou oder esou ähnlech gesot. An op eng Manéier kann ech dat gutt verstoen. Ech perséinlech interesséiere mech zum Beispill guer net fir Fussball. Wann iergendee mol lo vun engem Match erzielt, dann laaschen ech vläicht nach e bëssen no, mee ab engem gewësse Punkt soen ech, Ass net menges. Kënne mer iwwer eppes aneres schwätzen? Oder wann ee mer erzielt vun engem Buch, wat e grad gelies huet an ass begeeschtert dovun an erzielt mer all eenzel Detail an et ass e bëssen eng peinlech Situatioun, well vläicht interesséiert et mech net, soll ech dat elo soen? Wann ech dat soen, ass e vläicht beleidegt an ech muss elo iergendwéi esou maachen, wéi wann mech dat net total langweilt. Also jo, op eng gewëss Aart a Weis kann ech dat Gefill verstoen. Mee vläit kanns du och dat hei verstoen. Wann ech Chrëscht sinn, dann ass de Glawen u Jesus fir mech net eng Aart Hobby, e Sport, e Buch, iergendee Museker, deen ech gären hunn oder esou eppes an där Richtung. Wann ech eeschthaft u Jesus Christus gleewen, dann ass hien dee gréissten Deel vu mengem Liewen. An dowéinst gesäit et natierlech e bësse wéi en Hobby aus, dat kann ech verstoen, Ech liese Bicher, déi mat deem Thema ze dinn hunn, haaptsächlech d'Bibel natierlech. Ech ginn och op Plaze wou Leit sinn, déi esou denke wéi ech. Bei Fussball geheiert e Fussballclub, bei engem Buch e Buchclub oder wat och ëmmer. A bei engem Chrëscht ass et natierlech d'Kierch. Mee dat ass net alles, wat zu engem chrëschtleche Liewe gehéiert. Eigentlech, wat e chrëschtlecht Liewen ausmécht, Ass dass ech u Gott gleewen a gleewen dass hee mäi Liewe gerett huet. An nach méi wichteg, ech gleewen dass heen däi Liewe wëll retten. An ok, du denks wahrscheinlech dass ech net Recht hunn, villäicht hunn ech jo och Onrecht, mee trotzdeem gleewen ech et honnertprozenteg. Wéi schlëmm wär dat dann, wann ech dat elo wierklech honnertprozenteg gleewen, dass du muss gerett ginn? An ech probéieren där net dovunner ze erzielen, Stelle mer eis emol vir, ech gi spadséieren an e Bësch. Ech gesi vu wäitem, dass e Bëschbrand ufänkt. Ech gesin vläicht scho Flamen, ech gesin op jiddefall Damp. Natierlech dréien ech mech ëm an ech lafen an déi aner Richtung. A jiddereen, deen ech ënnerwee gesin, warnen ech natierlech. A besonnesch, wann dat een ass, deen ech kennen, e Kolleg, e Familljemember. Well wéi krass wär dat, wann ech dat giff gesinn, ech giff laanschtte goen an ech soen hinne léiwer näischt, well villäicht menge se, ech wär verréckt, wann ech hinnen dovun erzielen. Nee, ech probéiere si mat aller Kraaft ze iwwerzeegen. Ech probéieren hinne villäicht Beweiser ze ginn an ze soen, Kuckt, do ass Damp, kuckt, do ass Feier. An ech soen, Mir missen ëmdréinen, mir missen an déi aner Richtung, komm mat mär. Esou ass dat fir Chrëschten. A villäicht, wann s de dat verstoe kanns, verstees de och, firwat Chrëschten ëmmer erëm vu Jesus erzielen, vun der Bibel, vu Gott, fir där Beweiser ze ginn, Zeechen ze weisen, firwat s du och muss ëmdréinen. An dowéinst hunn ech och dësen Instagram oder dësen Channel gemaach, fir där ze erziele vu mengem Glawen. Villäicht bass du jo bereet nozelauschteren.